U kien baqali jumej u ħsirt il-ħwejjeġ kollha biex ninżel. Allura ma kellix aptit nerġa' nħammeġ tiegħi. U din il-ħabiba tiegħi qaltli, Lenka, qaltli, isma', qaltli, immorru nimxu? Lenka. Qaltli għax bħalissa jkun iż-żmien fejn il-baqar ikunu qed jagħmlu ċ-change of shift. Għax int il-baqar. Min jaf xi ġmiel. Il-baqar fis-sajf jitilgħu fil-muntanja, fix-xitwa jinżlu lura. U tara ċ-change, jiġifieri tara tibda tara dawn jagħmlu sitt xhur hemm fuq u mbagħad sitt xhur. Imorru vileġġatura. Eżatt. U insomma, u għidtilha, imma jien mhux se noqgħod nerġa' nħammeġ il-ħwejjeġ u ġietni f'moħħi għad kemm tista' li tħammeġ. Nilbes il. Għad tista' nilbes ix-xellsuit ta' missieri. Imma żomm, żomm, ġieli smajt, meta tgħid mhux ħa noqgħod nerġa' nħammeġ il-ħwejjeġ għax int kont ħassiefer. Eh, mela, jumej, wara kon ħanet. Allura ma rridx tħammeġ l-outfits li ħassi ferbi. Eżatt, u anka xil-Londri, eżempju, kienu jiksir kull nar ta' tnej, allura ma kellix ċans li naħseb. Allura ġitek l-idea? Ġitni l-idea li nuża r-rigal ta' missieri bħala. bħala. Xelsu. Ara, xelsu. X'raġunament ta' nejk. Ma la tilbes rigal. Ma rigal jaħslu. Le, jena, fussen ħamġu rigal, senna ħadu ġej il-kbir. Ma da sejjer mixja. U tlajna, so għadna Blara. gost nara da U dal. dik tagħmel l-ara, eh? Dal-baqar ġejjin. U ħelwin, ekk, u tlajn il-muntanja, insomma, mixjin, mixjin, mixjin. U bat, eża bħal Daniel, xin wasanna isu f'pont li nafu illi jekk ma niġux lura tiġi għalina ħajdi. Em, Inżilna lura mill-muntanja. U f'daqqa waħda għamlet naqa xita, Kien hemm l-eskrimenti tal-baqar ma' kullimkien, għax ovvjament. Kwantità ta' baqar. U kienu ilhom żommu sitt xhur dawn, ġifieri titbattal naqa', fhimt? Avalanche. U tmur li saqajja. Ma. U nixkana, xkana tura, ġifieri li nibqa' nieżel hekk. Il-muntanja tintuża l-skiing fis-silġ, tajjeb? Skijajt fil-ħ. Skijajt imma eżatt bħal tal-kartuns, ġifieri nara munzel. ħama, biex ma nużax il-kelma bir-r, tajjeb, u nibqa' dieħel hekk right through. It's okay, ta. Ikun sħun naqam ma, it's okay. U nitla minn hemm u kont minn fuq sisfer kolni ħama. Ħama. Umbat ma kienx baqali iktar ġrane biex naħsila d-xelsu. Bat garbage bag Ippakkjajtha ġo fiha u għalaqtha b'kollox il-bagalja, tajjeb, u għad tista' ninżel Malta ngħid l-ommi taħsilielu u ntiehulu rigal. Li ma kkalkulajtx li r-riħa tal-baqar hija daqsxejn penetranti. Għax dik hija riħa tal-annimali. U qed ngħidlek jien l-airport, ir-riħa ta' ħama li bdiet ħierġa mill-bagalja tiegħi. Illi waqfuni. Tajjeb. U ħasbuh li għandu baqra fil-bagalja. Le, imma. Imma. Ħasbuh xi qalti tatant. Insomma, u missieri irnexxiel il-pjan xorta tajta l-ommi, pakjajta pulita u għatlu ħa. Ma jafx. Issa sajjal. U s-sadok xipporta.